Ami ta bon awe riba e djemarcha aki, bon siman ainda. Ami ta wak konstante riba e training bo ta den e dianan aki, ke men e manera esun ku ta lisando um, tambe riba website por mira. Deventer riba kaminda pa Singapore, alright? E nos ta papiando aki di e deporte, mi a komprende ke el a kambia e nòmber. Nos normal nos konosé synchronized swimming, awor nos ta konosé komo artistic swimming. Pero mira, lagami puntra bese, desde ki dia e nòmber a kambia? El a cambia, el a cambia eigenlijk na Olympics na Tokio voor die 2020. Ok, que me da, dus aan met de hopi laat. Sí, no, pregunta nada. Da hopi gente allá a través de un costumbre, no? Okay. Siempre no se conoce como synchronized swimming. Para mí, me sabe ainda me usa esta palabra synchro. Ora me te refer na sí. deporte, dus é, é gewoon un costumbre. Pero um, el nombre a cambia si un, algún año acaba. Awo devan abo den, den artistic swimming, si mi mag di, bijna, Um mi sa ku bo ta ta hasié na chikitu, pero segun mi bo stop, right? Sí. Ta resien bo kuminsá bèk of ta of mi ta robes? No, sí, bo tin tur bo rason. Um a stop eigenlijk ku djesun aña. Dus despues di djesnuebe aña mi ta bèk den pool. Despues di djes- awo awa mi ta djis pensa, no, despues di djesnuebe aña e praktijk, bo a pèrdè e praktijk full of of bo ta sinti ku bo yega e toto meskos? No, no, meskos sigur ku no, Tarek. Um eigenlijk e koke a kuminsá um mi a kuminsá bai pool bèk, dus Na Savaneta na november, pero okay. comienza más bien no, octubre, november. Maar bij maas bien bij mijn train gewoon conditie, gewoon team, kuta, kuta landa, shit mee pa nuevo de noche. Dus nada te maken ku ku het in die barracudas. Gewoon een hobby dat. Gewoon kom ik, kom ik eigenlijk drenta de conditie die landa. Nada más, nada menos. Um, den esei mi a bin topa e coach ku tempo ku ami to ta landa to ta un, un landador tambe um, ante la puntra mi kiko mi ta bezig ku ne i mi splike ku tuvallig mi sa mi no ta trahando mas mi ta bek na eh, skol dus mi ta bezig ku ipa um, de la puntra mi pa mi dep so e ta ta estado ne tempo ei Anto si mi por yud'é por dos tres luna. Y dos tres luna ah, si mi Mi konta. tina ainda. Mira mi di si mi konta di juni pa Na si oktober dos, no ta tres luna luna bai mas. laga mi masha dia kaba. Anto um, na februari einge of ya nos nos mester hasi un show pa un actividad priva. Anto enana nan tota falta un hende dus mi di boso ayta un show um e ta gon eventjes dos tres cantica dus do mar e no tota nada complica pasobra ora nos a landa den otro pool Dor ku e pul no ta adekuá, nos a adaptá e rutina i e ta bira hopi fásil pa nos. Ok. dus mi di ok, es gud. Anto one le, thing led to another ku, ku na februari nan a pidi nos si nos ke kon landa un duet, ami ku un otro coach, na Kaylee. Anto yo rei i nan e hype a kuminsá lanta pa nos por bai. E seriedat a bin bai aka den. Sí, nos por bai Singapore. Anto, eigenlik bo bisa for di mart ku, ku e coach a bin bèk pul. Nos a kuminsá den training serio pa pa bai awor fin di juli. Awor kiko ta kiko ta e skillsnan ku mas bo ta traha riba dje pa ora nos papia di artistic swimming? A mi ta suponé promé ku mi por pensa ta e rosea. Bon ta No. ke rosea? Bo ta E- bira e un ros- mermaid basikamente paso ban Bo serio. sa, surprisingly e rosea a keda e no tabata esun Sí? di si e wasn't the hardest pa mi kapta bek. Mi ta kere e e kambio awor a kita ku um Ya trobe conoce bo curpa den awa. Dus e manera cu mi curpa ta trata na Jesun obviamente ta full otro. Um, dus con pa handle esey, con pa wanta bo curpa riba, dus bo pia nan. Dus e ta cuminsa conoce ki musculo, ki forza bo tin cu traha cune and what not. Um, y gewoon e, e conditie pa djis hou vol full un rutina. Pero e rosea toch, um, bo, bo ta work around. E ta echt un, e ta- pa mi ta algo mas mental, no? Dus e parte di Rosé ta echt algo mental. Pero um, e toto djis atrobe djis sinti bo mes safe back den awa. Master. Awo ban back ama na ki nos ta keda den area di artistic swimming. Pesunan ku nos sa atrobe sa ki un deporte completamente diferente. Um, dus e ta un deporte ku por ejempel no tur hende konosé, no tur hende tin tur e conocimiento di dje. Ban bisa um, bota un jurado Kon bo ta skor artistic swimming? Kon bo ta bisa, ok, kiko mi tin ku mira pa mi bisa e ta gana of e ta bai? Kon mi ta skor esaki? Ok, e ta eigenlijk tin dos diferente manera. Um, op te ku e edad di djes tres, djes sinku aña, dus te ora ku bo hasi djes sinku, bo ta hasi sinkuenta sinkuenta. Sinkuenta ta unda ku bo tin ku hasi figuranan dilanti hurado promé. Ok. Anto esei ta sinkuenta por sènt di bo skor, anto dje e otro sinkuenta ta bo rutina. Dus, a base di kon bo marka bo mes den e parti figura, bo sa ongever unda bo ta pará. Pa nos ku ta surpasá e djasinku bai bai mas haltu, awor aki ta kon bo rutina so ta konta. Ok. Tin dos diferente rutina, loke nos ta yama e tèk routine anto e free. E tèk ta unda ku tin elementonan ku bo tin ku kumpli kuné den vòlgòrdu, anto a base di esei nan ta skor si bo ta kumpli. Souizou tambe ku Nela ta bin bo artistic impression, Bo haltura ku bo no tin base mark. Un base mark por ehèmpel ta si bo ta hasi un turn di three sixty ku bo ta hit tur bo walls anto bo ta kompletá three sixty. Wow. No ménos, no más. Dus tur e kone nan ta wak i bo tin tambe e rutinanan ku ta free. Free ta unda ku bo por hasi loke bo ke eingelik, dus bo no tin ku vòlg yun elemento, yun rekesito. Wow. Pero atrobe e mesun kosnan ta wak. Bo facial expression, bo haltura di pie, bo haltura den bo kurpa, dus ora bo tin bo mannan na haltu Dus kon. detayes, no? E ta hopi hopi detayes. E ta un deporte ku nos no ta papiando, oke, el a hi- gol, dena, No, gol! no, no, No, no, no. e ta detayes i no ta ken ku ta por sinta skor tampoco. Mester ta un No. hende ku konosé e materia, konosé e deporte aki. Korekto. I am awor aki ultimo temponan introdusí loke ta un coaches card. Am nos ta traha ku koude. Dus antes por ta den ya den un solo mas bien bo por a si bo a lubida algo bo por a work around it paso tog un hende no sa bo ta boso den awa Freestyle. awor aki si awor aki bo tin ku entrega un un coaches card ku tur e kodenan dus e judges nan sa presis kiko ta bin ki ora dus no tin niun way to work around it dus bo tin ku zorg pa bo Wow. kumpli ku Cu full burutina mane debe ser. No, esey esey ta un deporte atrobe, manera mi a menciona, no ta un a bim horon cla, no sea, no, ta ta ta detayesnan chikito am cu sigur ta ta dun'e puntonan am sigur pa den e parti artistic swimming. Awo bo ta riba caminda pa Singapore, Yes. con ta cu e preparacionnan di esey? E preparacionnan ta yendo bon, am e ta e ta hopi intens, mi no por gana. Si. Am nos ta train mainta cu cu loke ta e coach di seleccion Ismael, ku danki Dios a habri man pa nos pa yuda nos ku loke ta e konditsi. apesar di esei tambe mi ta ku Renee Wilt den gym. nos ta train tambe pilates na Blue Space pa traha riba e flexibility i nos Claro. core, dus tur e muskulonan einanan. I den esei tambe ainda nos ta na pool pa actually train nos rutina tres pa kuater ora largu ku Nancy, mi nos ker- head coach ku ta Kimberly. Kuantu biaha bo ta train pa siman of pa dia? Ah, tur dia. Tur menos dia? dja domingo. Sí. Tur dia, menos dja tres domingo. biaha pa dia? Tur dia mi ta den gym, pool, pilates, dus esei ta, Mucha. esei ta e rutina. Eh, Bo ta bay no school sí, mucha, no sin un punto. Na, e school ta ei, e school ta Jamars ku, ku Joe Edson. Aquí and men we- toque de si, ta bal si, mee si. Cuba. No nice. Si, we work around it. Awo bo ta bayendo bo so? No. Bo ta bayendo No, con mucho mi ta mue mas. bayendo ku, ku loke ta e otro coach tambe, dus en total Barracudas tin tres coach. Nos head coach ku ta Kimberly ku tambe ta Head coach de team y head coach di nos. Ok. Um, y ami cu Nakeli Dider ta assistant coaches di Kim. Y nos dos como assistant coaches ta bayendo ahora aquí Singapore cu cada un, e tiene su solo tech, ami tiene solo free. Y nos dos sin dos duet, cu ta un tech, un free. Wow, e esaki ta bai ta ki tempo boso lo ta biahando? Nos ta biaha dia binti kuater, nos ta yega Singa por binti seis, kompetensia ta kuminsá for di. Binti kuater Si, yega tari. binti Si, seis. si. Nos no ta papia di kos así. Ami no gusta biaha. Ami, wa, wa, sikiera wa, bo tin un kurpa chikito kompará ku esun di mi. Di enta mak, eh, Ami no. sinta den e stul nei di avion tres ora ma ansha. Awel, Imagina ami chikito ko no mi no por mi no por si tin un hende ku tin un tep di kiko mi digo asi dal bai Bosa mandele ami bosa ku paso ami te ainda pesi nunca mi bai Hulanda, no? No, Bai ki ami- bai Hulanda? Ma yiki bai pero no ta paso mi ta ke dus mi tatanan a buku nos a bai i mi no ta gaña mi no por a ultimo nos a bai anto mi ta tuma asion ultimo nos a bai London Um, nos sinta den stoelnan toch komodo en everything. Seis ora. Mi no tot por, mi no tot por. No, ma kwe un fada malanta, ma kana, ma kiko. Dus mi osa kom met so busi hasi by Singapore, pero... Pasobra et eta street dus mane, okay, um, e ruta ta Aruba Hulanda mi te supone? No, no se bayendo Aruba Houston. Houston San Francisco, San Francisco Singapore. Mm. Ah, e koi. Mas sinti bo dolor kaba. Mas sinti bo dolor kaba. Ah. Pero na final di dia ta e meta ta konta. Si, ese, ese ta lo ke tin mi ta bayen. Demende. Si, ta e meta ba. E viaje absolutamente no. Pa representa Aruba, sigur na Singapore. No sigur di mi parti am mi ke desea bo éxito am aya nan am ta bai ta un un competencia grandi con contami de competencia mes. Correcto. Sí, um, e Masters World Aquatics Competition ta tuma lugar na Singapore pa full un luna largo eigenlijk. Okay. Dus e ta tur e deportenan ku tin te maken ku aquatics, dus bo tin waterpolo, bo tin diving, bo tin artistic swimming, hard zwemmen, dus Tur esei, tur tin nan programa si, dus nan fechanan, pero ta full un luna largo, kaminda ku bo por bisa e mundu di di landamentu, di pool ta take over Singapore pa e kompetensi kinan. Alright, ya hoor real talk. Nervioso? Ah, ainda no. Ainda Ainda no. no, no. Pa so falta un luna mas pa Falta bai. un luna. El a kumsa kek in, si, Sí? mi no ta gan, el a kumsa kek in. um, Nervio of emoshonan of kon kon Mi kon te bolo. kere ta un mixed feelings, Ok. paso mi no sa, ami ta un hende eigenlijk ya, Ora mi ta ta coach futbol, mi ta ta analisá e contrincantenan tot en mm. mef. Dus mi sa kiko mi ta bai topa. I den caso aki ah. mi no po hace sei. Dus e nan ta una ku e cosa un tiki difícil pa mi. You don't know what to expect. No. Um, dus e nan si mi ta bisa ke e ta bai hit mi, pero atrobe mi no, mi no tin otro. Dus mi tin ku go with it, anto jis duna tur ku mi por duna di mi banda, anto saku That's what I had it in me at the moment. Um, ot siman nos tin competencia kinanan, dus awor ki mi mente ton tiki mas focus riba esey. Pero ainda e no kick in full. Mi te kere as the days are approaching, awor ki si e realidad ta comisa head ku training nan ta bai bump up un tiki mas, dus ta bai bira un tiki mas intens. Okay. Um, dus mi te kere as the days go, e ta bai, e ta bai kumisa hit. Master Romo. Arubo mes acaba de tende Devin Lotar representando Aruba den no singro artistic swimming den el próximo luna. Ama Lota allá na Singapore e Lota viajando un viaje más cortico mes. Am papá in Singapore. Vai lá, ele vira a cabeça de mana acaba, ele tá pensando riba, no focus riba, focus riba e outra competencia, ok? Pero An sigur di mi parti, am Devin mi ke deseá bo tur klase di éksito den e dianan aki. Ta dianan drùk, am focus and make things happen i a sigur. No lubidá maske kon largo e buelo ta, no lubidá e meta ku tabata e representá Aruba. Tin algun hende òf algun am sigur am hendenan ku ta sopòrt bo ku bo lo ke gradisí pa esaki? Sí, am sigur ku sí. E lista tòg ta largo pero mi ta purba mantené kòrtiku. Mi ta kere na promé lugá, sí, sigur mi mi famia i mi amistat nan. Cu ta comprende cu mi bida a shift un tiki. Ok. Um, Sei o sea, importante también, sí, no? no, seguro que sí. Um, mi mama te puntra mi ban den noche biara, no, mi no por, pues mi tico ta dormi trempan, pues ya sabra mi tico ta na pool. O sea, dus mane, e, e ta un cambio hopi drástico, no pa mi so, pero pues nan rond di mi. Pero mi bo bisa cu nan sosten, nan ta ser hopi mas fácil. Super. Um, obviamente, e viaje pa Singapore, aki no ta un viaje barata dus un danki ta bai na e sponsor nan e sta 24 ora uh, mi tin Raúl Lemmerling di Merja tambe ku Master. ku a kere den e proyekto mi tin um, Swirls by Jace i Jace Tire Shop tambe ku a uni ku nos uh, mi tin Diego Mira di Excellent Pool Cleaning Um, mi tin meta corp tambe. Danki ah, Eddie. Dus, um, no, dus danki na nan tambe y na mi coaches nan ku, ku ta ayudando mi atrobe René ku ta bezig ta comprende paso atrobe etin ku adapta su training a base di loke ami mester. Um, e grupo na Pilates tambe ku, ku mi ta um, super great kon nan ta bezig ta hasi nan research pa ki tipo di training Ta adekua pa nos y mas cu claro Kimberly Vink cu ta nos head coach cu ta echt un motor tras di ful e proyecto kinanan y por ultimo Barracudas y Carolina Merryweather cu cu ta esun behind the scenes pa make everything happen. Master Romo. Contento di tende con con diferente comerciante ama ta ta apoya e deporte aki nan no ta apoya cu bo por yega y representa Aruba añanan na Singapore. Sigur Deventer un placer pa por ta te pa por tin bo awe den e programa y exito na Singapore. Tarek danki na bo trobe pa habri bo porta pa Semper. mi. I really really appreciate it. Y ban wak, mi ta laga bo sa ora mi yega otro banda di mundo. No, laga mi satisfecho Boe, dos boe. dia. Letterlijk. Pero thank you, I really appreciate it. No, thank you. Aruba exito pa ta Deventer Vera nos a kabi conversa hunto cu Nele tocante su biahe cu ta bay tin den e proximo luna unda e lo ta bay yendo Singapore pa representa Aruba den loke ta bay bira un un competencia di artistic swimming awe maya sa esey um despues di cuater cinco aña cuando nan a cambia nomber pero um e no ta syncronise swimming mas es artistic swimming um cu seguro un de un deporte di detalles manera Davin a caba di explica pues um nos ta agradece pa te yawe un bia mas y ban apoye seguro y ba caminda pa su competencia na Singapore.